Тагын бер шатлыклы көн безгә. Минзәләлеләр яңадан чырашалар 2 елдан соң. Бу чырашуны инде без 92 елда башлап җибәргән ик. Аның идеясен Фрил Мирзануры биргән ибезгә. Менә хәзер 5-нче, 4-нче тапкыр чырашабыз. Нәрсә дип әйтим инде? Хәзерге рынок чорында без бит хәзер хаман акча турында, товар турында уйлыйбыз, ничектер э, җылы хисләр хаман югала бара. Безнең күршене күрше белми хәзер. Туганнар туганнар белән сгыша башлады. Шуңа күрә бит әле ул азык-төлектән, товардан башка бит әле җан азыгы дигән әйбер дә бар. Вот. Шуңа күрә менә бу минзәләләрнең очрашуы инде безнең кайчандыр барыбызны да бергә тарткан минзәләнең 70-нче 60-нчы, 80-нче еллардагы мизәлләр искә төшә. Миңа бүген рәхәт, күңелле. Менә халык килә, җыела, Алла бирса, зал да тулар. Менә шушы очрашулар күбрәк булсын иде. Ә бу минзәдә якташлар очрашуы бит ул теге бәйрәм итү генә түгел, җырлашу гына түгел. Менә үсеп килгән талантларны үстерә кирәк, спортсменнарны чыгара кирәк, бәйгәрдәм итеп, артистларны чыгара кирәк. Алар белән горурланырга кирәк. Менә шул максат, менә шул якташлар очрашуының шушы инде. Бүгенге кичә бик матур башланып китте.

Безнең якта. Ә Минзәләдә бер генә кешем дә ишеткәнем юк. Ә Минзәләгә кергәндә Кызыл бозау дип язылган кафе бар. Ул һич кенә дә дөреслеккә туры килми дим. Каян кем уйлап тапкандыр аны? Югыйсә, менә мин Чаллыга 76 елны килдем. 80 нче елны Минзәлә театрында беренче чишмә э, спектакльгә музыка язган идем. Э, Шуннан соң э, берничә спектакльгә музыка язарга туры килде. Аннан соң мин бит инде м, 77 нче елдан бирле Сердәш ансамбльдә. Оештырып чалуда эшләдем инде. Миндә Минзәләдән бик күп кызлар катнаштылар. Шушы ничә дистә ел арасында, шулар арасында Резеда Шәрәфиева да бар. Ул инде менә ничә ел Сердәш ансамблендә җырлап күтәрелеп киткән кыз. Инзилә Салимова, анасы Минзилә, Минзәлә кызы. Лилия Шаймөхәмәтова. Бик күпләр иде, ана мизелар районына килеп, миндә җыр белән шөгыльләнүчеләр күп булды. Аннан соң бит инде дөресен әйткәндә, ярты Минзәлә районы чалуда. Һәр җомга Минзәлә ягына бөтенесе агылалар инде туган ягын, туган авылларына. Шуңа күрә мондый очрашуда менә күреп торасыз әле 7 ярты гына ярты сәгать башланырга вакыт залда урыннар бетеп килә инде уже. Һәркем инде авылдашлары белән күрешергә, бергә укыган классташлары белән очрашырга дип өметләнеп килә инде монда мәдәният сараена килгәндә. Чөнки андый очрашулар безнең гадәттә районнар белән очрашулар ике елга бер генә чама белән булып бара. Шуңа күрә бу очрашуны һәркем түземсезлек белән көтеп тора дип әйтергә була.

Безнең бөтен Советлар Союзы белән бергәттән бөтен Татарстаныбызның республикасының бөтен районнарының кешеләре төзеделәр. Инде минзәлеләргә килсәк, Чаллыдагы яшәүче, алар бик күпләре зур-зур дәрәҗәле эшләрдә эшлиләр һәм инде ел саен үзләренең шатлыклары белән уртаклашалар. Минзәләдән килгән делегация дә Минзәлә ягында булган шатлыклары, уңышларын сөйләп тора. Бүгенге очрашу гаҗәеп матур, кышның матур кичендә булачак. Инде йөгерек безнең телевизион белдерүләр үткән саен энергетик мәдәният сараена гел шалтыратып тордылар. Буламы, киләләрме, кемнәр була? Бүген шатлыклы Казаннан тагын делегация килде. Инде аны җитәкли безнең сатирик язучыбыз Ханзаман Баттал, Минзәлә якташы Резидә Шарафиева, Рөстәм Закиров һәм бик күпләр, бик күпләр. Һәр татар кайгысы, кайгы, һәрбер шатлыкта ул да шат. Менә без бүген залда утыручы бер үзләренең 55 еллык бергә яшәү юбилеен бәйрәм итүчеләрне сәхнәгә чакырачакбыз. Алар юшады алыннан, Алексей Петрович һәм Александра Александровна. Бүген юбилейларына әниләренең, аларның кызлары Наташа һәм кияүләре инде Асафта кайтты, алар Пермь өлкәсе Чайковский шәһәрендә яшиләр. Хөрмәтле Арзамасовлар кияүләре, киленнәре белән рәхим итегез әле, сезнең кул савласлар астында Юшада авылы, Минзәлә районы, хөрмәтле Александра Александровна һәм Алексей Петрович. Алексей Петрович, ике генә сүз. Яшәүдән туймадыгызмы? Мәхәббәтегезнең көче кимемәдеме? Шул сорауга җавап бирсәгез, без тулаем әйтәчәкбез. Менә кемнәрдән алырга кирәк үрнәкне. Шәүдә, яшәүдә беркайчан да туеп булмый, мидәлеләр, хөрмәтле мидәлеләр, без бүгенге көнгә, көндә бик Каушадым да инде. Бик бәхетле дип саныйм үземне. И балаларым, оныкларым белә, правнуклар белә хәзер инде бәхетләнеп яшәргә язсын. Барыгызга да рәхмәт, сау сәламәт булыгыз, барыгызга да рәхмәт. Ә мөхәббәт? Мөхәббәт турында картайган саен мөхәббәт чәя бара ул.
Менә инде, ой, мин адашып та калдым бу шатлыктан.

Куанып, шатланып, дәрт алып кайтып китәбез бу очрашулардан. Бу очрашулар инде ике елга бер тапкыр булып бара безнең. Елдан ел халык күбрәк килә. Әти әйтергә кирәк, э, өченче ел булган очрашуда зал аз гына тулып бетмәсә, быел инде тулы урыннарда җитмәде.

Нәркистә.
Әстәгъфирулла, тәүбә! Куяганнар!
Минзәлә татар дәүләт театры артистлары, рәхмәт сезгә! Дуслар, әле күптән түгел Минзәлә Театрның бинасында биш ел элек ачылган Минзәлә кадет мәктәбенең биш еллык юбилеен бәйрәм иттеләр. Хәзер инде бөтен җирдә кадет мәктәпләре ачыла, чөнки балаларны хәрби иттереп, матур иттереп, сәламәт иттереп үстерер өчен менә шул бәйрәмдә катнашкан һәм һәрвакыт инде ялтырап чыгардай бер егетебез бүген килде, ул Рәүф Шакиров. Әле ул чыгыш ясаганчы әйтәсебез килә, аның әбисе бүген залда. Ул Татарстанның атказанган укытучысы, Рәшит Гәрай исемендәге премия лауреаты, Кадряк урта мәктәбенең укытучысы Вәсилә Ханнанова.
Хәерле кич, якташлар! Солдат булдым, каеш будым билемә, Тасма тактым җигемә. Йолдызлы бүрек кидем, мин солдат булдым, дидем. Җәмгыятебезнең һәр районында менә якташлар җәмгыяте бар. Безнең Минзәлә районының якташлар җәмгыяте шушы Гүзәл калада, Ак калада инде. Менә мәсәлән, быелгы елда үзебезнең шушы Якташлар җәмгыятенең вәкиле булган Гарнышев Юрий, ул безнең авылныкы, безнең укучы. Без аның белән инде авыл җирлегендә дә бик күп чаралар, мероприятиеләр үткәрәбез, чөнки ул безнең бик якын спонсорыбыз. Быелгысын нинди темага үткәрү максатка ярашлырак булыр дигән сорау белән мөрәҗәгать итте дә. Мин инде узып барган менә бу 2012 елның мәдәни тарихи мирас елы икәнлеген искә төшереп инде үзебезнең төбәктән чыккан талантларны, бу инде беренче чиратта сәнгать өлкәсендә, әдәбият, мәдәният өлкәсендәге барлык үзебезнең төбәктән күтәрелгән якташларны барлап, аларны очраштырырга дигән максат куйдык. Хәзер сәхнәгә Сезнең якташыгыз. Бик күп авылларны санап үтер, аның биографиясендә авыллар күп, барысы да Минзәлә авыллары. Бу, безнең энергетик мәдәният сараеның әйдәп бара торган зур белгече Лилия Абдульминова. Рәхим ит. Үзеңнең кем икәнең аңлатып бир инде.
Менә шулай тулы залларга мине шулай зурлап чакырган ул чын Гөлзада ханым, бик зур рәхмәт сезгә. Яратып Гөлзада ханым дип эндәшәм. Хәерле кич, райондашлар, таныш йөзләр, таныш күзләр. Барыгызны да бүгенге матур очрашу көне белән чын ихластан котлыйм. Кем син, кайдан син дип сорасалар, Минзәлә кызы, Сарман килене Лилия мин. Тырыш егет Минзәлә педагогия училищесын тәмамлый, аннары Алабуга педагогия институтын тәмамлый. Җитми ахры егеткә бер генә югары белем. Казанга китеп, төзүче инженерлар институтына укырга керә. Ә анда ул көрәш белән мавыга башлый. Институтны тәмамлап, инде яраткан Яр Чаллысына кайтканда, ул республикада танылган көрәшче дә була. Бүген, беләм, күрәм, Фрель Мирзанович үзе биредә. Шуңа күрә миңа да бераз көч бирегез, аны да хөрмәтләп алкышлыйк әле.
Мин Казан да Минзәлә якташлар җәмгыятенең идарә җитәкчесе, рәисе буларак сезне барыгызны да шушы бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм. Сезгә тазалык, шатлык, бәхет. Шулай мәңге бергә яшәргә һәм үзебезнең Минзәлә төбәгенең данын тагы да югары күтәреп яшәргә һәм бергә-бергә булып яшәргә киләчәктә телим. Россия чемпионаты булды татарча көрәш буенча. Шунда ике егет берсе сарман өчен көрәште. Берсе чалу өчен көрәште. Ә икесе дә төп тамырлары белән безнең Минзәләдән. Берсе Җәмәк авылы тамырлары белән авылыннан, икенчесе безнең Тәкермән авылыннан хәзрәк янындагы. Менә шул егетләрне, яшьләрне, безнең киләчәгебезне, безнең җиребезне данлаган

Әтиләре белән без дә горурланабыз. Кул чабыйк әле! Менә чын көрәштә җиңгән егетләребез! Ә әтиләргә рәхмәт! Менә шушындый егетләр үстергәнгә! Безнең яшь талантларыбыз Минзәлә районыннан чыккан

Аппарат җитәкчесе, ул безгә һәрвакыт килә торган кунак. Бик яратабыз без аны, ул Чаллы белән кызыксынып тора, без алар белән кызыксынып торабыз һәм аларның килгәннәренә бик шатбыз. Хәерле кич, хөрмәтле райондашлар! Добрый вечер, уважаемые земляки! Разрешите мне от имени главы Мизинецкого района Садыкова Расима Карамовича, от имени Совета, Исполнительного комитета района, от Манага национального населения народа Медзелинцев, я тебя лично поздравить с сегодняшним э, праздником. Ә инде Чаллы шәһәрендәге бүгенге очрашуыбыз күңелләрдә якты хатирә булып калды. Алдагы очрашуларда сагынып көтеп алырга язсын. Бүгенге очрашуны оештыручыларга аеруча Юрий Гармашевка зур рәхмәтләремне җиткерәм. Нигә бу чыкмады? Менә истәлеккә итеп, мин бүгенге көндә Минзәлә шәһәрендә яшәп иҗат итүче рәссам Михайловның Минзәлә табигатын

Бик хөрмәтле кешебез Фәнзаман Баттал килде. Ул безнең инде бердәнбер сатирик язучы, публицист. Аның инде очлы каләме бик күп кенә бюрократларга дагын, төрле ялкауларга дагын үзенең эшен эшләп тора. Ул бүген Бик рәхәт әле безнең очрашуга килде, тып-тын гына көтеп утыра безнең монда кул чабулар астында аны чакырулар. Ханзабан, Хаттал. Әле менә, менә бу рәсем бар бит әле мине мактандыра торган. Менә бу мин йөри торган юл, йөргән, бала чагымнан ук йөргән юл бу. Менә ак буена төшә торган юл менә бу юл, әй бит. Шунда шушы чаклар искә төшә. Гомумән, Минзәлә ул миңа кайда гына булсам да рух биреп торучы, аның теге кешеләре искә төшеп тора, алар да акыл бирә сыман, менә шушыга таянып, менә шушы акылга таянып, Әгәр дә инде Фәнзаман Баттал әйбәтле бер язган дисәләр, әй бит, ул безнең акыл белән язу, үз акылы белән язмый ул дигәнчә. Менә шушылай тату яшәргә иде. Әле менә сатирик бит инде мин әле бер сатирик таптым моннан. Менә монда гади генә булып берәү ни ташып йөрими монда, күчтәнәчләр ташып йөрими моннан, әй бит. Ул ни ул кадерәкнеке. Мин аның әтисе белән дус идем теге заманда. Менә шушы нинди Юра Гармышев дигән кеше, Юрий Гармышев. Менә тагын бер сатирик барлыкка килде бит. Хәзер күпме мәзәкләр язган әй бит, күпме кызыклар язган. Миңа бары тик калды, Шаянның редакторына алып кереп, Энекәш мәйтә, менә боларны алмыйсы икән бөтенесен дә. Бер унлап-унбишләп номерда мәйтәм, бастырып бармыйсың икән, әй бит. Мин мәйтәм, моны алам да икенче кешегә бирәм, бу язып китергән әйберләрне. Карады да, Фәнзаман абый, бастырам, диде. Менә хәер чаян укып барсагыз, номер саен бер бит биреп бара. Ә мондый бәхетнең әле башка бер язучыга да тәтегәне юк. Көлә-көләләр, ләкин дә Бер өч номер чыгардылар да, Фәнзилан абый, киләсе санда бирми торыйк инде, ату бөтен Татарстан көлеп кытыкланып эшләре катар диделәр. Брат берәр 15 көн җары дигенде диделәр. Менә ул да бик матур әйберләр яза.

Авылы, элеке инде Дружба совхозы. Кечкенәдән без анда һәрвакытта кайтып йөрдек. Күрергә, үземнең авылдашларны кечкенәдән кайтканнан шулай истә калган. Без кайтканда бабай безне бер сүз белән каршы ала иде. Ничек кайттыгыз? Һәм ничек китәсез? Чөнки кышын да, җәен дә анда кайтсаң китеп булмый, кайту белән инде ничек китәүне уйлый башлыйсың. Инде атлар белән дә алып кайту, тракторлар белән дә машиналарны өстерәп алып кайтулар булды. Һәм бу күңелле мизгелләр минем балачак балачакны кечкенәдән берничек тә теге Бозмадылар, чөнки ул шулкадәр гүзәл табигатьле як, андагы җиләкләр, анда нәрсәләр генә юк, ул пошилар турында күп сөйләделәр, әмма минем күргәнем булмады. Минем өчен ул шундый әкияти бер урман эчендә урнашкан шундый бик матур, гүзәл авыл. Хәзер инде озакка сузмыйчы, минем менә үземнең танылган

Хәния Гәрәева чыкты. Ул да Минзәлә кызы. Әйдә!
Мин инде Резидәнең авылдашы, аның моңлы кыз безнең авылдан чыкты һәм инде мин аңа менә шушы Әнкәй гөле дигән дип аталган картинаны бүләк итәсе килә. Бу картина үземнең газиз әнием Фәниягә багышлап ясалган. Һәм шулай ук күптән түгел арабыздан китеп барган кайнанам, әнкәй Гәрәева Мөзәянә төсе итеп ясалган. Ә хәзер сәхнәгә
аның әнисе Рәйханә апа бүген залда утыра, Татарстанның атказанган артисткасы,

Син мәңге Артем Арзамасов, Ильдар Гафиятов, Юрий Гарнышев, Флюр Шафиков, Наил Фаррахов, Махасим Валиевлар. Рәхмәт сезгә, егетләр! Сез булганда Минзәләләр очрашулары туктамаячак. Кадерле дуслар, сезгә саулык, сәламәтлек, озын гомер телибез. Менә бүгенге алган хисләр, бүгенге әйтелгән сүзләр, бүгенге матур мизгелләр сезнең йөрәгегезгә сеңеп калсын.

Икенче бүләгебезне тапшырасыбыз килә. Юнусова ханым белән инде 20 ел дус һәм елдан-ел аңа гашыйк була гына барам. Аның таланты һаман ачыла гына бара. Ул безне бу сәхнәләрне ташламасын, ди, һаман безне сөендерсен ие, һаман рәхәтләндерсен ие. Кул чабыйк! Рәхмәт.
Якташлар очрашуы турында күптән ишетеп беләм, ләкин килгәнем юк иде. Бүген беренче тапкыр килдем, бик нык ошады. Горурланып, минзәләләр өчен шатланып, бигрәк тә кадерәкләр өчен, җәмәкләр, тәкәмәннәр өчен шатланып утырдым.